Le kgone gore tlo go thuta ka tšhelete mphatong wa boraro. Na tšhelete e re thuša bjang? Re ka dira eng gore re hwetše tšhelete? Re ka reka eng ka tšhelete? Jwale re ya go lebelela mehuta ya ditšhelete. Re na le tšhelete ya di-coin, sente e tee, disente tše pedi, disente tše tlhano, Disente tše lesome. Disente tše masomepedi. Disente tše masometlhano. Ranta e tee e lego disente tše lekgolo. Ranta tše pedi Ranta tše tlhano ke tšhelete ya di-coin e re nang le yona e re e šomišang ka mehla. Jwale a re tlhakantšhe, tlhakantšha di-cent tše lesome, tše masomepedi le tše masomepedi le tše tlhano. Karabo ke, Disente tše masometharo-hlano. A re tšwele pele. Hlakantšha disente tše masomehlano o di hlakantšhe le disente tše lesome, o di hlakantšhe le disente tše pedi. A re kweng ge. Na karabo e ka ba bokae? Ga. Karabo ke disente tše masometshela-pedi. A re tšwele pele go hlakantšha. Hlakantšha ranta e tee, disente tše masomehlano, le disane tše tše hlano. Re hweletše karabo. Aga! Karabo ke ranta e tee le disente tše masomehlanohlano. A re tšwele pele. Diranta tše hlano hlakantšha le ranta tše pedi hlakantšha le ranta e tee. Aga! Karabo ke seswai sa diranta, diranta tše seswai. Bjale, a re dire dipalo tše di latelago ka pukung ya mošomo wa ka phapošing. Hlakantšha lesomehlano la disente le lesomepedi la disente o re hweletše karabo ka gare ga lepokisana le le lemmo la rena le lebotsana, o re lokele la karabo. Wa tšwela pele wa hlakantšha ranta e tee le ranta e tee, wa re ngwalela karabo. Ranta tše pedi le ranta tše pedi, wa re ngwalela karabo. Disente tše tlhano le disente tše lesome, wa re hweletša karabo. A re tšwele pele. Bjale re ya go šomiša leswao la go ntšha. Re tlo ntšha ranta e tee, disente tše masomepedi go ranta e tee. Na karabo ke bokae? Disente tše lesomeseswai. Ra tšwela pele go ntšha ranta tše pedi go diranta tše hlano. Na karabo e ka ba bokae, bana ba ka? Agaa, diranta tše tharo. Bjale a re dire dipalo tše di latelago ka pukung ya mošomo wa phapošing. Tšona šitšileng. Tšwela pele o di ngwale ka gare ga puku ya gago ya mošomo wa ka phapošing. Morutiši o tla go thuša go emiša segatiši se gore o kgone go ngwala o iketlile. Gape morutiši a ka go direla lephephe la gore o šome godimo ga lona. Go ka ba bonolo ka tsela yeo. Bjale re ya go tšhelete ya pampiri. Tšhelete ya rena ya pampiri ya mathomo še ke diranta tše lesome. Ya latela ke diranta tše masomepedi, ya latela ke diranta tše masomehlano, ya latela ke Diranta tše lekgolo. Ya mafelelo ke diranta tše lekgolopedi. Ke tšhelete ya rena ye re nang le yona ka mo nageng ya rena. E ka fapana le go ya ka dinaga tše dingwe e sa swane le ye ya rena, mara ya rena ke yona mohuta wa tšhelete e re e šomišang. Tlhakantšha. Tlhakantšha diranta tše lekgolo. Le diranta tše masomepedi le diranta tše lesome. Karabo e ka ba bokae? Aga, diranta tše lekgolo masometharo. Tlhakantšha diranta tše masomehlano, diranta tše masomepedi, diranta tše dingwe gape tše masomepedi. Karabo e ka ba bokae? diranta tše masome senyane. Jwale a re tšwele pele re ntšhe. Diranta tše masomehlano, ntšha tše masomepedi, o ntšhe le tše tlhano. Karabo ya rena e ka ba bokae? Diranta tše masomepedi hlano. Ba tšea lekgolo pedi, ba ntšha diranta tše lekgolo le tee le diranta tše lesome. Karabo e ka ba bokae? Masome senyane a diranta. Bjale a re dire dipalo tše di latelago, gae ka pukung ya mošomo wa gae. Batswadi ba rena ba tla re thuša goba bagolo ba rena. Ga rutiša ka emiša se goba a go gatišetša letlakala le gore o yo kgona go šoma gabotse gae o iketlile. Mokgwa o mongwe o ka šomišiwang ke gore Ge batswadi ba na le didirišwa gae ba ka go nyakela kgatišo ye ba kgona go šoma go yona. Bjale a re dire. Ga. Jwale a re rarolle palo ye. Moloko o swere diranta tše masomehlano, o reka apola, dipanana le khekhe. Apola e bitša diranta tše pedi, dipanana di bitša diranta tše hlano, khekhe e bitšwa diranta tše lesome. Na Moloko o šomišitše bokae? Tšhentšhi ya gagwe ke bokae?